Fl-aħħar, wara ħafna żmien, dan ir-raġel jaċċetta li jieħu l-għajnuna mingħand qassis u jibda jsir l-eżorċiżmu fuqu. U bda jitlob fuqu bil-Latin u hekk. Imma da imbagħad ma kienx ibben bedi xi ħossu sew. Jibda jirremetti ħafna. Imma Eh, kien hemm bżonn kif kont ngħidin da għandu bżonn ta' minn session waħda ta' eġorċiżmu ta' minn patri wieħed. Jiena rrid patri kum miegħi meta jibdew joħorġu dawn l-affarijiet għax hu meta jmur normali ma ma jirreaktjax. Ikun hemm naqa' ikun hemm sintomi imma mhux li jaqa' mal-art kif jagħmel jien għad-dar. Darba minnhom qal li jien jiena ma' kulħadd għal jien ma' kulħadd kont Għalina anka ma' Abel kont miħiel Abel minnu. Bat indunajt li kien tifel ta' Adam u Eva. Ara ċuri sa' fejn imur lura da u beda jidri fuq Mose u fuq fuq fuq fuq il-bastun li ġisel. Beda jidri affarijiet u fil-verità ma jafix il-Bibja. U minn ma jemmix nixtieq nurih Nurih u jara. Jara kif da idejh jimmarkaw. Bħal imsiemer fejn edin ta' Ġesu idejh ġew kollha dem fin-nofs ġitu toqba bħamela ta' Kristu meta salla. Minn fuq minn ġewwa rajt jisu xi ħadd meta jaħarqek xi dem miswed maqut li fir-realtà irrid jgħaddi ftit biex għaqdek id-dem mhux dik il-minuta jiġi iswed u maqut. U anka joqgħod f'pożizzjoni ta' Ġesu msallab mal-ħajt. U jibda jgħajjat. Qudiemi da, bil-qiegħda qudiemi jiġriek. Min jgħid ixta ma jeżistix. Dik nixtieq jien, min isib answers fuq dawn l-affarijiet. Lejn l-aħħar, meta s-sitwazzjoni bdiet issir insapportabbli, ir-raġel jipprova jġiegħel lill-mara tiegħu biex tagħmel suwiċidju. biex jeħilsu mit-tbatija ta' did-dinja, qalilha. Imma l-mara tgħid illi ma riditx għaliex kellha l-fidi f'Alla, kienet titlob u tgħid illi b'din il-fidi salvat.
Darba qabad balla pilloli u bda jidli ħudhom imma bil-forza ġifiri daqbad minn xar biex noħodhom. Tittoħodhom issa, bda jgħid tittoħodhom issa għax idu nintilqu minn din id-dinja ma sax nibqgħu hawnhekk. Nitilqu mbagħad nġu spirit, għajt ħafna affarijiet hekk. Jirreżisti għax jiena kont nibda nitlob minn nitlob ma jersaqx lejja. Nikont nibda nitlob ma ma kienx jersaq, ma kuruna kelli għax kienet tkun fil-basketti. Tih darba ta' batta filu għamiltilu ma rasu, ja, jgħatu jwerza bdejlet għet ninħara għabad barmi l-ilma ta' fuqu. Isu jkun mhux leħen, isu isu jitkellmu miegħu erba, isu leħen jirbombja. Ma jiena dejjem kelli l-alla miegħi fuq alla ma jirbaħ ħadd. Messaġġ tiegħu li dawn l-affarijiet minn joqgħod jilgħab magħhom. Huwa litteralment meta ngħidu l-proverbju milab man-nar jinħaraq għax vera tinħaraq għax ix-xitan jaħarqek. Għax ħajtek titlaq. Da bħalma da biħħajtek li xitan daqshekk ma jibqalek xajja. Bħalma ġalet is-sora tiegħi da la seta kellu ħajja, seta kellu mara, la seta kellu tfal, la seta kellu ħajja normali, seta kellu xogħol, ġast jgħix biex imur u d-disa tur rituals u t-taħwit li jagħmlu. Ġimgħa għandu erba' tim normali, tliet tim ma jkunx normali. Dan l-obblog kull tu tipprova tkellem l-ispirtu, tipprova tkellem l-sijiet u n-nanniet u l-ommijiet mu vera xejn għax tkellem nies oħra, spirti oħra u għandek ċans kbir li jidħol xi dan ġo fik. Fajt li ġralu hekk għax kien il-bot ħafna minn Alla. Ma kienx jemmen Mhux għax ma temminx f'Alla ma kien il-bot minn Alla. Meta tkun il-bot minn Alla, kif qalli patri darba, jkollok a hole in your soul. Meta kollok dik it-toqba għandek ċans tħafik ħafna affarijiet.